te so no bɛto so, he will put it on the line na wa make sure sɛ ɔde bɛtu saa adeɛ no ase na ankɔ ankofa nsunsuanso bɔne biara ammrɛ ɔman yi. Ebia na wo werɛ afi saa asɛm yi. Wei yɛ nokorɛ mmerɛ nti no, asɛm a yɛbɛka biara no yɛde ho adanseɛ no bɛma wo na woahu. Yɛtu mmerɛ a, yɛbɛkyerɛ sie na woahu sɛ nokorɛ nko ara na yɛne wo ka. Enti hwe wei ma me na fa kaakae ho.

Sɛ paa sɛ me se mereba abɛ di mmara no so wɔ wɔn so a, na election a ɛbɛn NPP foɔ ho bɛka mu. Merɛ deɛ ehia me ne sɛ mɛyɛ deɛ Nyankopɔn aka kyerɛ me sɛ ehia sɛ meba abɛyɛ. Ɛno na ehia me.
Nti abusuafoɔ, ɛyɛ saa nsɛm de wei na Ɔmanpanin Akuffo Addo ka kyerɛ Ghana man. Ɔse deɛ Onyankopɔn aka akyerɛ no no, ɛno na ɔbɛyɛ. Na ɔde ato illegal mining ase na yɛabɔ yɛn nsuo, yɛn nsaase ne yɛn kwaeɛ ho ban. Yɛn nyinaa yɛnyaa ne mu gyidie. Yɛbɔɔ n'akyi dɔm, NDC, NPP, Ghanafoɔ nyinaa, sɛ yɛn manpanin yɛbɛtaa n'akyi na deɛ ɔde asi n'ani so no, watumi ayɛ. Ɛnam so atiefoɔ sɛ mobɛkae a, ahwɛfoɔ, aban no te Operation Vanguard, ɛyɛ asogyafoɔ ne y'ahobanbɔ nnwumayɛkuo a yɛkeka wɔn bom sɛ Operation Vanguard, wɔn nkɔ abɔnten na wɔn nkɔtu illegal miners so sa. Deɛ na ɛya wɔn koraa ne sɛ small scale miners a wɔn yɛ Ghanafoɔ na Ghana mmara mma wɔn ho kwan sɛ wɔn deɛ wɔn tumi yɛ small scale mining no. Ɛno nso Ɔmanpanin Akufo-Addo de ka ho bi. de taaboɔ, deɛ yɛfrɛ no ban, too ne nyinaa so. In implementing the ban on small scale mining ne galamsey, Operation Vanguard foɔ kɔɔ mmeammea bebree, wɔhyee small scale miners mfidie, yɛkum nnipa bebree, yɛsɛe nnipa bebree adwuma, wɔn mfidie ne deɛ ɛma wɔn ne wɔn abusua nsa ka wɔn ano.

Motee ne nka yi, ɛyɛ aberanteɛ a yɛfrɛ no Abdul Ibrahim a obiara nim no wɔ Akwatia. Ɔyɛ small scale miner, ɔyɛ legal business, ɔwɔ ne concession, ɛwɔ ne nkrataa, ɔnyɛ galamseeni. Nso ne excavators, in the name of ntɔkwa a Ɔmanpanin Akuffo Addo kaa sɛ ɔreko atia illegal mining nti, yɛhyee ne nyinaa. Ɛma sɛ mohu obi sharing mfonini a na ɛda nkyɛn no a, Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, yɛn nua no, ɔnka ateasefoɔ ho biom. Wokɔ Akwati a, deɛ dodoɔ no ara frɛ no ne War man. Ɛnnɛ wɔnka ateasefoɔ ho biom. Ɛnam ne mfidie a yɛhyee no ne ho adwendwen ne ho amemenemfi a ɛnnɛ ɔde atoa nananom wɔ asamando. Na ɛnyɛ ɛno nko, small scale miners a wɔyɛ legal businesses bebree yɛhye wɔn mfidie sɛe wɔn adwuma. Nti sɛ wohwɛ mfonini yi a production team de reba abɛto afidie so a, You will see evidence of small scale miners a wɔn de ɔmanpanyin Akufo Addo aban yi kɔɔ court for burning their excavators. Mpatsɔ hwɛ wei ma me. Nti sɛ wohwɛ a yɛsɛ small scale miner sues government over burnt excavators. Wɔkan story no a Ghana Web Everything is there, you can see it rolling on your screen. Nti, yɛnko ntia galamsey nti no, even those who were doing legal small scale miners, abusuafoɔ, yɛhyeɛ wɔn mfidie, ɛsɛe wɔn excavators, wɔn de yɛ adwuma ma wɔn anu aduane, ɛbɔ wɔn. Na ɛnyɛ no nko, sɛ yɛ mfidie nko ara na yɛhyee no mpo a, ka ɛnyɛ ya. Abusuafoɔ, ewie akyire no, aban wei mu mpanyinfoɔ ɛkaa sɛ, Ɛkwan a wɔbɛfa so ako atia illegal mining ne sɛ, wo a woyɛ illegal mining biara no sɛ yɛhu wo a, yɛbɛbɔ wo tuo na yɛaku wo. Saa asɛm wei, ɔpanyin paa a ɔwɔ Ghana mmarahyɛbadwam, Deputy Speaker of Parliament, NPP Member of Parliament for Bekwai, Honourable Joe Osei-Wusu, dodoɔ no ara frɛ no Joe Wise, ɔno na ɛde saa shoot to kill order yi against Small scale miners and galamseyers too dwa wɔ mmarahyɛ badwam. Ɛno nso ho adanseɛ ni. Hwɛ ma me. Ɔsɔfoɔ Joseph Osei-Usuebɔ mmrane sɛ Joe Wise na ɔkyerɛ n'adwene wɔ mmarahyɛ badwam mu ɛberɛ a na wɔn rebuobuo nneɛma a ɛfa amrammadwuma ɛnam kwampa so a ɛyɛ galamsey no ho. Ɛna ɔkyerɛɛ sɛ nkorɔfoɔ bi asoɔden dodo wɔn asoɔden paa sɛ kahuro no wɔn nte futahuro na wɔn nte gyae. Deɛ wɔte ara ne etuo anaasɛ abaa. Enti kɔ no deɛ ɔne kwan paa deɛ anka ɔbɛhyɛ sɛ obi biara bɛkyene sɛ ɔyɛ abrɛmɔ adwuma a ɛyɛ galamsee no yɛmfa etuo mmɔ no na ayɛ asuadeɛ anaasɛ adekyerɛdeɛ ama wɔn na wɔdi akyire. I have made some very extreme suggestions I know people are not happy with that but regrettably I don't have the authority if I had I would have made the law that if you find people on the water bodies shoot them.
Deɛ ɛyɛ Owura Joe Wise, Deputy Speaker of Parliament ma NPP, kaeɛ no no, sɛ Ghana adehyeɛ a wɔyɛ mining, mmara ma wɔn ho kwan sɛ wɔtumi yɛ mining, legal small scale miners ne galamseyfoɔ a wɔn deɛ mmara no ma wɔn ho kwan no, insɛ sɛ yɛbɛfa mmara kwan so na yɛne wɔn adi, insɛ sɛ yɛbɛfa mmara kwan so na yɛde ako atia adwuma a yɛsɛ ma wɔnyɛ no,

Ghana dehyeɛ mmeranteɛ nnan yɛ bɔ wɔn tuo boɔ wɔn pirepire wɔn ku wɔn ɛto wɔn galan wɔn wɔn small scale mining concession a besi nnɛ yɛn hu wɔn a wɔn dii saa nyinabransɛm no ne nyinaa no was as a result of the shoot to kill order a ɔmanpanyin akufo ado ne ne mpanyifoɔ ɛde yɛ adwuma in the fight against galamsey na busua Ghana ni a ɔyɛ small scale mining no wode taaboa to no so sɛ even though sɛ mmara no ma no ho kwan ɔntumi nyɛ. Galamsey nni, wosi wo nyae. Wobɛ use mmara na wode ako atia deɛ wɔyɛ a wose yɛnyɛ no. Woahye bi mfidie, ebi afa ho awu. Wose yɛmmɔ bi tuo nku wɔn, ampampaa yɛkum bi. Abusuafoɔ, sɛ deɛ aban no yɛeɛ nyinaa mpo no leadi to bɔhyɛ a Ɔmanpanin Akuffo Addo hyɛɛ sɛ ɛno na ɔbɛyɛ, ɔbɛtu Galamsey ase a anka ɛnyɛ yɛn ya. Nanso, edidi mu ara no, yehu adanseɛ, yehu video evidence a nsɛntwerɛni Anas Arimiyao Anas, True ne Galamsey Fraud Documentary de baa abɔnten no yehui sɛ, ei! Saa na wei nyinaa yɛ frakadam. Saa na wei nyinaa yɛ awudie a Ɔmanpanyin Akufo-Addo ne n'aban mu mpanyinfoɔ de di yɛn. Na wɔnstɔpo small scale mining. ne galamsey sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ne wɔn party mpanyimfoɔ bɛ take over the illegal mining business, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn ne wɔn party mpanyimfoɔ bɛgye small scale miners concessions na wɔn a take over. Ɛno nti yɛabane sɛ mma small scale miners a wɔyɛ legal business nyɛ adwuma no. Na wɔn te fie a wɔn ani atutu aka wɔn nsam a wɔn hu deɛ wɔyɛ no. Ebi resu, ebi rewu, ebi reyare no. Na aban mu mpanyimfoɔ te sɛ Charles Bissue, a ɔyɛ NPP Regional Secretary wɔ Western Region, Ɔmanpanyin Akufo-Addo dɔba paa a wɔayɛ no Presidential Staffer, na ɔno san nso yɛ twerɛtwerɛfoɔ ma Inter-Ministerial Committee a wɔn na ɛko atia Galamsey, yɛ nea ɛtua ne ka, yɛ nea ɛma no allowances, yɛ nea ɛma no per diem no. Anas Arimiyao Anas de video baeɛ ma yɛhuu sɛ ɔne aberanteɛ baako a wɔfrɛ no Andy Owusu, personal assistant to NPP regional chairman ɔwɔ Asante mantam chairman wontumi. Wɔn ne aban mu mpanyinfoɔ ɛregye adamudeɛ, sika akɛseɛ, bundles of money, bribes ɛfiri aborɔfo hɔ ɛne NPP foɔ bi hɔ a wɔn deɛ yɛama wɔn kwan sɛ mo deɛ motumi kɔyɛ illegal mining ma ne yɛ yie but small scale miner ne deɛ ɔntena fie na ɔne n'abusuafoɔ ano aduane mmɔ wɔn. Video yi bɛtɔ abɔnten. Besi nnɛ, Ɔmampanyin Akufo-Addo ntuu ho anammɔn biara. Ebia na deɛ meka no, wonhuu da. Enti hwɛ wei ma me, na hu adanse a ɛwɔ deɛ meka no ho. We first met Andy, a connection man who would link us to the people at the top. He demanded for cash to do that transaction. Na ɛna bi susu nkɔmɔ de sukuu papa ɛnsa. O dabi dabi sɛ bi su deɛ ne nyinaa mede bɛfa wo so.
Otie sɛ me mɛsoma wo sɛ bi su ayi oh Andy sɛ memfa wei mmrɛ wo yɛde

Nti abusuafoɔ, asɛm a mekaeɛ no ho adanseɛ no no, wei yɛ the Galamsey fraud documentary a Yɛwura Anas Arimiyah wɔ anaasa Ɔmanpanyin Akuffo Addo wɔ opposition, ɔkaa sɛ ɔbɛ use ne principle, kwan a ɔfa so yɛ n'adwuma de ako atia kataasehyɛ ne porɔeɛ no. Nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ, deɛ ɛhuiɛ no no, awudie a Ɔmanpanyin Akuffo Addo mpanyinfoɔ de di ɔman no no, wama small scale miners agyae wɔn adwuma. Wɔn a wɔyɛ legal business, wɔahye wɔn mfidie, ebi afa ho awu. Wɔasɛe nnipa adwuma ama wɔn nhu deɛ wɔnyɛ. Na mo mo mpanyinfoɔ a yɛretua mo ka bɔ mo akyi dɔm sɛ deɛ ɔmanpanin Akufo Addo aka sɛ ɔbɛko atia ɔbɛko atia galamsey no, monko saa ko no, deɛ moyɛ ni. Moatwa mo ho ɛna mo mo partyfoɔ deɛ mogye sika akɛseɛ sɛ mo deɛ Concessions no a yɛagyegye afiri amanfoɔ nsam no, motumi kɔ so kɔyɛ adwuma. Na abusuafoɔ, ɛnyɛ ɛno nko. Sɛ ɛyɛ Ghanafoɔ mpo na na wɔn ne wɔn yɛ saa adwuma no a, anka ɛnyɛ ya. Deɛ ɛya wɔ mu ne sɛ, yɛse Ghanani no nnidi n'ano aduane mmɔ no, yɛahye ne mfidie. Bɛkwasi Buroni deɛ, ɔno wɔ dollars nti no, aban mu mpanimfoɔ agye

Ɔmanpanyin Akufo-Addo ne ne mpanyimfo gye sika no firi wɔn hɔ, na wɔde Operation Vanguard asogyafo abɔ wɔn ho ban sɛ wɔnyɛ illegal mining nsɛe yɛn nsuo ne yɛn nsaase. Na Buroni no rekasa no, woteɛ ɔkaa biribi. Ɔse bepɔ tenten, ɔwɔ concession bebree wɔ hɔ. Na ne partner, yɛfrɛ no Aisha Hwang. Ɔno ne Chinese-ni baa a ɔwɔ Ghana ha a yɛtoo ne din Galamsey Queen. Yɛ galamsey di awu wɔ kuro mu asɛe yɛn nsuo ne yɛn nsase. Yɛyɛɛ brɔbrɔ a yɛn nsa sɔɔ ne mu no, Ɔmanpanin Akuffo Addo ne n'asoafoɔ te sɛ Honourable Yaw Osafo-Maafo ka kyerɛɛ yɛn sɛ Chinafoɔ wɔ sika na wɔbɛma yɛ two billion bi ama yɛayɛ kwan under Sino Hydro nti no yɛnnyae no na ɔnkɔ ne kurom na ɔmfa ne ho nni because ɔyɛ Chinani. Nanso yɛakum Ghana adehyeɛ, yɛahye bi mfidie ama bi awu. Deɛ Yaw Osafo-Maafo kae no ebia na werɛ afi, yɛrekaakae yɛn ho nnɛ.

Abusuafoɔ, mo ankasa, Ɔkyeameɛ a ɔnnim asɛm ka, ɔse Nana Wasu Mua yɛ senior minister a Ghana asoafoɔ nyinaa hyɛ n'ase, ɔne Ɔmanpanin Akuffo Addo na ɛyɛ adwuma. Motee deɛ ɔkaeɛ. Ɔse Aisha na ɔno yɛ Chinani ba a wayɛ galamsey, wadi awu, wasɛe yɛn nsuo, yɛn asase no. Ne mman, Chinafoɔ, wɔbrɛ yɛn sika ama yɛayɛ mpuntu nnwuma nti, yɛde no to mu a yɛregye deɛn? Yɛnnyae no na ɔnkɔ ne kurom na ɔmfa ne ho nni. Nti ɛbɛyɛ dɛn na ne partner barima no ɔnkɔ so nyɛ galamsey? Ɔnkɔ so nsɛe yɛn nsuo ne yɛn nsase? Deɛ aban mu mpanyinfoɔ yɛ. Nti Ghanani deɛ yɛmmɔ ne tuo nku no, Ghanani deɛ yɛnhye n'afidie, Ghanani a ɔreyɛ legal mining no yɛmma n'ano aduane mmɔ no, but oburoni deɛ ɛtumi kɔ ne kurom. Wei nyinaa ɛrekɔ so, yɛregyae aborɔfo no, na Ghana adehyeɛ a yɛse wɔyɛ mining at the time of the ban no yɛde ɔmo akɔ akɔ gyina court ama yɛde bi akɔto afiase nti wohwɛ wo TV no so a yɛsɛ four illegal miners jailed sixteen years nti yɛsɛ Ghana ni akɔ akɔ yɛ illegal mining ɔmo kɔda afiase sixteen years mɛ na mo ka so ɔmo da so dɛm ɔmo nyɛ four pɛ bebree bɛ Aisha wine deɛ ɔte ne kurom na ɔ enjoy ne galamsey sika Sei ne yɛkyekyere ɔman, abusuafoɔ. Na wei nyinaa kɔɔ so no, ɛnam adanmudeɛ, katahyehyɛ ne porɔeɛ a ɛkɔɔ so nti no, Galamsey ko a Ɔmanpanin Akuffo Addo ka kyerɛɛ Dɛdɛ sɛ ɔreko no, amma so. Na ne nyinaa yɛ frakadam, there was no fight against Galamsey. It was all sakawa, it was all 419. Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛtake over amanfoɔ concessions na wɔde ama wɔn partyfoɔ. Enti, ɛwɔ hɔ mu ara na yɛtee sɛ wɔn ankasa ba abɔnten, Minister for Environment and Science, ɛyɛ Honourable Frimpong Boateng, a ɔno san nso da Interministerial Committee a ɛreko atia galamsey ano, bɛkaa sɛ wɔreko atia galamsey no, Operation Vanguard foɔ ne Galamsoh foɔ kye excavators nko ara 500, na excavators 500 no anya ataban atu ayera. ne nyina no a disappear. Abusuafo wei ɛnyɛ Sammy Gyamfi me na me ka, ɛnyɛ Busirim ka, ɛho adanseɛ na ɛda wo TV no so no. Frimpong Boatsen, ɔse excavators seized from illegal miners have disappeared. Bisa excavators ɛwɔ Ntaban na atu ayera. 500 excavators. Adɛn a ɔmo ankasa aban mu mpanyinfoɔ no ɔmo atɔn bi adi, ɔmo de bi so ama party mpanyinfoɔ sɛ ɔmo nfa nyɛ galamsee. Ɔmo de bi so arɛnte abrɔfo sɛ ɔmo nfa nyɛ galamsey. Ɛno nti sɛ wɔhwɛ screen no so a, yɛse police names six persons arrested over missing excavators. Ɛko Awusi na ɛda hɔ no, Dep Vice Chairman ɛma NPP Central Region. Minister for Environment Frimpong Boateng no ankasa na ɛrepɔɔto no maa police sɛ saa Ɛko Awusi yi a ɔyɛ NPP Vice Chairman ɛwɔ Central Region a ɔno na Ɔmanpanyin Akufo-Addo paw no sɛ ɔnka Galamstop ho as auctioneer no, ɔno na atontɔn excavators no adi. Ɛnam so maa polisifɔɔ kɔkyee no. Producer, sɛ wowɔ video no a bɔ na atiefoɔ nhwɛ. Time a yɛkyee Ekowa Wusi, Vice Chairman ma NPP wɔ Central Region, for stealing those five hundred excavators. Sɛ video no. Wɔakyere no. Na wɔkyerɛ mu a wɔse ɔpanyin yi ɛkɔ ɔwusi operation vanguard team no ɔka ho bi enti saa excavators a wɔgyegye yɛ efi galamsey foɔ no nyinaa ɛhɔ no na kyerɛ sɛ yɛama no akwanya sɛ nka ɔmfa nsie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akyire yi mpanyinfoɔ bɛhu anamoa a wɔbɛtu de afa ho afei deɛ ɔsoafoɔ a ɔhwɛ ɔbɔadeɛ nnipa abɔdeɛ mu nyansapɛ ne mfididwuma ho nsɛm so Professor Kwabena Frimpong Boateng nso ɔnyaa ne nteɛ sɛ afei deɛ owura ɛkɔ ɔwusi asesa Excavators ne nneɛma no bi akɔsie baabi wɔ aberɛ ko a ɔno ɔsoafoɔ no koraa ɔnnim.
Na kyerɛ sɛ, wɔn ankasa o, wɔatwa wɔn ho reko. Yɛse ɛko a wɔsi no, ɔno na awia excavators no. This is Frimpong Boateng. Yɛde asɛm yi kɔmaa police bɛyɛ bosome bɛyɛ nsia ni, ɛnna akɔsi sɛn? Yɛgyae ɛko a wɔsi, wafa ne ho adi, yɛde ne auctioneer license de ama no. Na abusuafoɔ, yɛkye ɛko a wɔsi no. Ɛna ɔse, Ei, moakye me deɛ a, me nko ara memfɔɔle, me nko ara menkɔ fam. Mɛte mo nyinaa mo to ama Ghanafoɔ ahu sɛ, me ne mo party mpanyinfoɔ nyinaa, minister, me ne wo ara, ɛna excavators no, yɛtonton bi de bi maa party mpanyinfoɔ te sɛ yɛ General Secretary John Boadu sɛ wɔn mfa nkɔyɛ galamsey because party hia sika. Saa nkɔmmɔdi a, anaa akyinnyegye a, anaa ntɔkwa a ɛkɔɔ so between Ekuo Awusi ne Professor Frimpong Boateng wɔ ɔno ankasa office no, Yɛbɛbɔ bi akyerɛ wo na woahu sɛ deɛ yɛka no yɛ nokorɛ turodoo. Oh prof ɛtɔ so bio eh me baa w'anim me ne dɔmbo adu ɛne ɛbaa with regards to yɛn nyɛ adwuma mfa sika no kɔma party
wo prof ara na wo maa me authorization sɛ me form team na me set up na ɔmo nyɛ saa adwuma no wo ara prof na wo san ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ a team no a mɛ set no me mfa Gizzo

Na metɔ no by the film work. W'ankasa koraa na wosii mu a wokɔ Atakwa aberɛ a wɔn bɛkaa sɛ ɛɛ area hɔ baabi Diesel mu bɛ sɔgyɛstee sɛ area mu hɔ baabi ɛhɔ nom yɛ ma yɛn kɔyɛ adwuma. W'ankasa koraa na wosii mu akyire mu na Charles twerɛ lɛta. No no no no so wɔn. No no no John Boadu yɛn ne fa na wɔyɛ adwuma. Ɛnyɛ mo na wɔn na mode sika yi. Nti abusuafoɔ mo ankasa moate, minister mua a yɛtua ne ka, NPP vice chairman a ɔka galamstop ho a yɛtua ne ka, yɛde mene omienu sika. Monko ntia galamsey, moahyehye nipa mfidie awie, Ghana adehyeɛ moakunkum bi awie, excavators a mogyeeɛ no moatɔn adi. Abusuafoɔ excavators no a motɔn no bi producer de bɛto TV no so ama mahu, excavators mako mako 500, yɛse ayera. Besi nnɛ yɛnhuu baabi a ɛwɔ. Ɔmanpanyin Akufo-Addo aka n'ani atom. Ɛna yɛredi ɔman no aborɔ. Ɛna yɛrebɔ ɔman no korɔno. Ɛna yɛhye ɔman no sika for nothing. Abusuafoɔ, deɛ ne nyinaa kɔwie ne sɛ, korɔnobɔ, katahyehyɛ ne porɔeɛ excavators wia, gold wia no amma ntɔkwa na Ɔmanpanyin Akufo-Addo kaa sɛ ɔko atia galamsey no ama no amma so, na ne nyinaa ayɛ sakawa te sɛ deɛ medii kan kaeɛ no. Enti ɛnnɛ, nsuo a in 2016 John Mahama berɛ so, te sɛ River Nkobra, River Pra, a na ani ate nwann no, ɛnnɛ nsuo no ayɛ yellow, ayɛ brown te sɛ chocolate. Enti wohwɛ wɔ wo TV yi so a, River Nkobra, deɛ ɛda bankum no, ɛyɛ asa 20th February 2016, Hwɛ sɛnea na nsuo no ani asi ate This video we got it from UTV Hwɛ deɛ ɛda wo nsa bankum no River Nkobra Asa twentieth June twenty seventeen Hwɛ sɛnea nsuo no asi ayɛ pɔtɔɔ All because of Galamsey Producer wɔ River Pra a ɔmfa nto so na Ghanafoɔ hu River Pra no a NPP foɔ se wɔko atia Galamsey a yɛyɛ no wɔ mu no Yɛnhwɛ deɛ nnɛ ayɛ This is River Nkobra for you and we have pictures This is River Pra Ɛhɔ mpo deɛ me ankasa mekɔ kɔgyina hɔ yɛ galamsey na abusuafoɔ ɛkɔyɛ press conference na wokɔhwɛ sɛ na River Bream no asɛe because of galamsey. Sɛ wokɔhwɛ sɛ na River Pra asɛe because of galamsey. Ɛnyɛ galamsey a Ghanafoɔ yɛ o, galamsey a NPP mpanyinfoɔ yɛ, galamsey a aborɔfo yɛ ɛnam adanmudeɛ ne bribe a ɛni nsuo wei na nnipa nom. Nti ɛnnɛ wobɛkɔ hɔ no, yɛse nsuo asɔɔto wɔ Shamaa, nsuo asɔɔto wɔ Western Region, nsuo asɔɔto wɔ so many parts of the country because of aborɔfo ne NPP mpanyinfoɔ a wɔyɛ saa nneɛma wei. Wɔn a wɔnom nsuo no bi anya yareɛ a if you google it right now wobɛhu skin diseases ɛne yareɛ a wɔn anya. Na wei nyina ɛkɔ so no ɛna Bomokyikyi afi nsuo ase aba abɛka akyerɛ sɛ ɔda nkyɛm awu. Yɛwura Kennedy Agyapong a ɔyɛ mmarahyɛbadwani ma NPP wɔ Asin Central. NPP ni panyin pa, ɔno ara na ɛbaa abɔnten bɛkaa sɛ excavators no a yɛnhu baabi ɛwɔ no, Frimpong Boateng a ɔyɛ Minister for Environment ne Ɛkɔ Awusi na atɔn 25,000 nti te sika no 250 million per excavators. Ɛnyɛ saa Major mfi me na mekaeɛ. Ɛyɛ Kennedy Agyapong anum asɛm na ɛda hɔ no. This is Ghana Web. Frimpong Boateng Ɛkɔ Awusi sold each excavator for 25,000. nti abusuafoɔ na deɛ ɛwɔ hɔ no no ne tɔfa bom nyinaa ne sɛ there was no fight against galamsey it was all a fraud it was all a sham na ne nyinaa yɛ nnadaa yɛmfa ban bi mmra na yɛmɛgye amanfoɔ legal small scale concessions mfiri wɔn nsam yɛmɛgye mfa because yɛ party hia sika And we have shown you the evidence. Wopɛ sɛ wohu how this so called fight against Galamsey has turned out a, wodeɛ ntie Sammy Gyamfi, ebia me deɛ wɔbɛka sɛ meyɛ NDC ni nti menka nokorɛ no nkyerɛ wo. Tie wɔn ankasa mmarahyɛbadwani, Member of Parliament for Asin Central, Ɔmanpanyin Akuffo Addo, n'adamfoɔ ne ne kɔnna Krana, Kennedy Ako Mprako Agyapong, na ne mu asɛm ni, This is his verdict on the so called fight against Galamsey. Ɔho, galamsey, galamsey, we have failed. As a government, ɔho. Yes, we have failed.
Ɛwɔ sɛ immediately, president, I respect you. Na ɛwɔ sɛ wogu galam stop na woyi sogyafoɔ no nyinaa wɔmfrɛ mu sɛ Vanguard. Vanguard. Wɔn ayɛ yie papa. Sɛ sɛ Vanguard ayɛ sɛ United Nations. Wɔn fight na wɔn akɔ Vanguard. operations why ɛdeɛ na wɔn nya nti ɛna wɔn fight.
nti abusuafoɔ this is kennedy agyapong's verdict not sami gyamfi's verdict ɛnyɛ wei nko ara na ɔkaeɛ producer wɔ other videos no a ɔmfa nsɔ so na atiefoɔ ntie deɛ ɔmo ankasa mmarahyɛ badwani npp panyin paa ɛka

Ɛnyɛ Kwawusi nko ara, mpanyimfoɔ no bebree nso ka ho. Wɔn, they should bow their head in shame, down their head in shame. From all across the ministry. Ɛtan, ɛtan, ɛnyɛ ministry no nko ara. I dare NPP foɔ mpanyimfoɔ no, they should stay away. Ade a President Akufo-Addo ka so bɛnyina. Seesei, Akufo-Addo te sɛ dua a ɛsi hɔ a ɛnni nhini. Ɛnni nhini, wow.
Yes with the galamsey. Oh.
Madam, I'm telling you, me nsoro mu. Akufo ado te hɔ te sɛ edua a esi hɔ a ɛnni nhini because ne nhini nyinaa yɛ rot. Galamsey, when it comes to galamsey, akufo ado nhini ne nyinaa aworot complete. Serious.
Na mo mo tumi kɔgye obi machines sɛ ɔno deɛ onidi na ɔde ama wo ba ah please ɛde asɛn na ɛkɔ so yi wahu wɔn asɛm a aba yi na ayi ka ne bi.
abusuafoɔ tika kum yɛte ne kwaku anum sɛ bɔmmɔkyi tie ɛfiri nsuo ase bɛka kyerɛ sɛ ɔda nkyɛm awu a yɛni n'akyinyɛ awerɛho asɛ fam sɛ ɔma mpanyin akufo ado tumi hwɛ ghanafoɔ anim sɛ mede me presidency ɛɛto so mɛko atia galamsey legal small scale miners ɔmo yɛ adwuma pa mmerata akyiri no wasɛe ɔmo adwuma how many years three years wahye ɔmo mfidie wowie akyiri a gold a wogye yɛ a watonton adi ɛno na ɛda hɔ no kennedy ya japan ɔno wa na ɛka ɔsi gold seized from anti galamsey operations vanishes ɔmo atɔn gold no adi excavators ɔmo atɔn adi ɔmo de bi ama ɔmo general secretary ne party mpanyinfo youth organizer sɛ mo nfa nkonko yɛ galamsey because party nyɛ sika. Na Ghana adehyeɛ deɛ nhia sika. So this should let obiara know sɛ sɛbi ɛnyɛ sɛ obi kyiri ɔmanpanyin anaa obi tan aban. Ɛyɛ nokorɛ no na yɛka ɛnam ɔman no ho dɔ nti. Sɛ ɔmanpanyin Akuffo Addo de ne manpanyin akonnwa no a ɔte so no to saa ntokwa yi so deɛ a, ɛnneɛ ɛwɔ sɛ ɔno ankasa tu ne ho adeɛ based on this issue alone because wadi Ghanafoɔ hwammɔ. Wafeeli. Obi bɛka sɛ, oh, ɛnyɛ ɔmampanyin no ara na ɛtotoo excavators no, na wɔn a wɔtontɔn yɛ, wɔn a wɔayɛ saa nneɛma wei nyinaa, wɔnyɛ n'asoafoɔ. Ɛnyɛ ɔno na ɛpaw wɔn. Charles Bissue, video wei baeɛ nyinaa, ɛnyɛ ɔne Ɔmampanyin Akufo-Addo na ɛda so yɛ adwuma wɔ ne office as presidential staffer. Deɛn na ɔde ayɛ Frimpong Boateng? Deɛn na ɔde ayɛ Charles Bissue? Deɛn na ɔde ayɛ Andy Awusu? Na mpanyinfoɔ sɛ, sɛbi, ɔpanyin ntena fie mma asifoɔ amfɔ. Ɛna ɔpanyin a ɔtena fie ma mmɔfra we nanka no, Yebu Nankawefo a ɔka ho. Amammuo no, ɔmampanyin no naso na esi, ne tumi na nasoafoɔ nyinaa de yɛ adwuma. Nti sɛ woma ho kwan ma saa awudie wei ne frakadam wei, katahyehyɛ ne prɔyɛ wei kɔ so na wosɛe ɔman Ghana yɛ nsuo, yɛ akwaeɛ ne nnipa adwuma sei a, then ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ ɛwɔ w'akyi kɔ. Nti ɛha na abusuafoɔ yɛde yɛn kaakae yɛn ho segment yi bɛsi. Tie advert wei ma me. Yɛbaeɛ ara, yɛbɛdi People's Manifesto no ho nkɔmmɔ na woahu wo kyɛfa a ɛwɔ mu.
Ahaa you know the jobs we create over two million jobs e no be easy. Hwee aa lies you create all this jobs wey we dey here we still dey suffer no. Ah massa

Vote John Mahama and NDC for jobs and prosperity for all.
Busuafoɔ, yɛbɛkɔ so ada mo ase sɛ moagye berɛ wɔ akyirikyiri ne bɛnkyɛ yɛn nyinaa na mohwɛ yɛn. Monni mu bi a, yɛn dwumadie yi ntumi nwie pɛyɛ da. Nti mo a mohwɛ yɛn on Facebook, mo a mohwɛ yɛn wɔ UTV so, yɛda obi biara ase. Yɛkae mo sɛ, nokorɛ mmerɛ ni, This is the Moment of Truth dwumadie soronko a NDC amanyɔkuo yɛ de brɛ wo, yɛ de rekyerɛkyerɛ nsɛm a ɛrekɔ so wɔ yɛn man mu na woahu deɛ ɛwɔ sɛ woto aba ma no on seventh December. Na ma menka nsi so dua sɛ wei yɛ a paid for program. NDC yɛ a nea aba abɛtɔ yɛ airtime ɛna yɛyɛ yɛn dwumadie. Wei nyɛ UTV show ɛna Sammy Gyamfi me hostu ama wɔn. So it is a paid for NDC program a deɛ ɛyɛ ne ha yi biribiara ɛyɛ NDC amanyɔkuo ɛna ahyehyɛ. Nsɛm a meka nyinaa so no it doesn't represent in any way the views of UTV but the views of the National Democratic Congress. But deɛ ɛda wɔ mu ne sɛ ne nyinaa yɛ nokorɛ nsɛm a ɛho te. Ɛnyɛ atɛmdidie yɛ nsopa wɔ biara. Nokorɛ nsɛm a ɛbɛboa Ghana ɛna yɛaba ha sɛ yɛbɛka ho asɛm. Reading comments on yɛn social media pages a ɛstreami program wei live no, deɛ dodoɔ no ara bisa ne sɛ, John Mahama alternative on the issue of mine nea meka yi ne sɛn? Deɛn na yɛyɛ bɛyɛ no foforɔ? Abusuafoɔ yɛtiatia tiatia yɛwura John Dramani Mahama se, te sɛ deɛ yɛwɔ cocoa board a ɛhwɛ cocoa so no, sɛ moyɛ no mmoa na Nyame adom ɔforo ɔmampanyin akonnwa no bue mu a, ɔde asoɛeɛ a yɛfrɛ no gold board reba. Gold board, ɛyɛ adutwam. Gold board yi na yɛba abɛhwɛ mining so of all forms wɔ yɛn man mu. Ɛno nti yɛ deɛ yɛnka sɛ party hia sika na yɛ party mpanyinfoɔ ne aban mu mpanyinfoɔ nye mo so. Ghana ni biara a wofiri gold mining area wo apply sɛ wopɛ license a yɛbɛma wo concession no bi. Deɛ ehia ne sɛ wo mine wɔ nsuo mu, deɛ ehia ne sɛ wo mine wɔ Akwa Yem na wobɛdi mmara no so. Na mandatory training a yɛde bɛma wo, kwan a yɛfa so siesie asaase after mining no Land Reclamation yɛ de saa nteteeɛ no ama wo. Nti woyɛ mining no wɔ mmara kwan so no na wosiesie asase no. Gold board yi, sɛ ɛyɛ afidie, excavator na wohia yɛ mining wɔ mmara kwan so a, wɔbɛma wo bi. Wo mine no na wotua ka. Sɛ ɛyɛ bosea na wohia de atɔ mfidie a, yɛbɛma wo bosea no bi. Sɛ ɛyɛ mfidie a yɛde hohoro nnɛteɛ no a yɛtu no a, na woatumi anya gold no dodoɔ a John Mahama aban through the gold board bɛma all these miners bi. Because yɛpɛ sɛ yɛ create jobs in the mining sector but at the same time no yɛ mine responsibly sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsɛe yɛn nsuo, yɛn akwaeɛ ne yɛn nsaase a Ɔdomankoma Nyame de akyɛ yɛn. Na ɛnyɛ gold board nko ara, yɛn Wura John Mahama Ɔseadeɛɔyɔ waka sɛ obi biara a Ɔmanpanin Akuffo Addo atirimuɔden abɛn yi, agye wo man ne kɔnsɛhyɛ afiri wo nsam, ɔba a ɔde w'adeɛ bɛma wo. Obi biara a w'excavators afiri wo nsa, yɛbɛhwehwɛ, deɛ yɛbɛhu biara no, yɛde w'adeɛ bɛma wo. Nea making sure sɛ atɛntenenee bɛyɛ adwuma, pɛrepɛreyɔ bɛyɛ adwuma, Ghanafoɔ, nananom atenakonwa nyinaa bɛyɛ involve in the gold board mining activities a yɛde reba. Yɛnka sɛ community mining, yɛwie a party mpanyinfoɔ agye abɔ so because party hia sika. We will involve nananom atenakonwa, assembly members, ɛne Ghana adehyeɛ, Ghana mmabunu a mowɔ these areas, na mo nyinaa moanya mo kyɛfa wɔ mine no mu, na mo nso mo nsa akɔ ma no. Obiara nni hɔ a ɔbɛsɛe obi adwuma. This is the alternative of President Mahama and the NDC as far as mining is concerned. Na yɛaka no sɛ ɛyɛ abusua yɛnni nkɔmmɔ about the People's Manifesto. Ɛnnɛ yi, mmerɛ nti yɛbɛka nneɛma mmiɛnsa pɛ. Deɛ ɛdi kan yɛ yɛayarehwɛ ne yɛapɔmuden ho asɛm. Ɛyɛ ade a ɛda yɛn papa John Mahama akoma so paa. Abusua, sɛ wonni ayarehwɛ, wonni apɔmuden a, woammɔbɔ. Ɛno nti na Yewura John Dramani Mahama obedii akonnwa from 2013 to 2016. Osisii asopitis bebree te sɛ Ridge Hospital, University of Ghana Medical Centre, Ga East Municipal Hospital, Dodowa Hospital, Fomena, Kumawu, Konongo, Tepa, all across the country, regional hospitals. Yɛwɔ Upper West, Upper East, teaching hospitals, quaternary hospitals, clinics, chip compounds bebree no because ɔdwen ayarehwɛ ho. Na ne mma yɛ ɛtɔ so mmienu yi, ɔsɛ ɔde nhyehyɛeɛ bi ba a, wɔn a wɔpɛ borɔfo akɛseɛ te sɛ me political producer Erica Gyei mu no, wɔn ara wɔka no free primary health care. But me deɛ, meka no free hospital. Deɛ ɛkyerɛ nyinaa ne sɛ under the next NDC Mahama government, Ghanani biara a wobɛyare, sɛ ɔyɛ ɔbaa, sɛ ɔyɛ barima, sɛ ɔyɛ akwadaa, sɛ ɔyɛ ɔbabunu, sɛ ɔyɛ panyinmu, sɛ ɔyɛ akɔkora, sɛ ɔyɛ aberewa, ɛyɛ yafunu yareɛ, ɛyɛ ti yareɛ, ɛyɛ typhoid, ɛyɛ ulcer, ɛyɛ pressure, ɛyɛ hypertension, mogya borosoɔ, ɛyɛ cancer, ɛyɛ HIV, Ɛyɛ corona virus ɛyɛ deɛn? Yɛn wura John Mahama se sɛ wokɔ district hospital, wokɔ polyclinic, wokɔ clinic, wokɔ chip compound, wokɔ health centre a, n'aban bɛma adɔktafoɔ ahwɛ wo free wontua kaprɛ ba. Sɛ wowɔ health insurance scheme card oo sɛ wonni bi, yɛmmisa wo. Woyɛ Ghanani nko ara na wowɔ voters ID card a ɛkyerɛ sɛ woyɛ Ghanani, wowɔ Ghana card anaa wɔ adanseɛ bi a ɛkyerɛ sɛ woyɛ Ghanani a, yɛbɛhwɛ wo free.

ɔpepepepe bebree no a aka no, wɔn yare a wɔnyɛ dɛn, wɔn nwu. Yɛwura John Dramani Mahama sɛ ɔdwen obiara ho. Ɛno nti, ɔde free hospital ba na yare a wobɛyare biara, ɛmfa ho ne nipa ko a woyɛ, woyɛ Ghanani ba nko a wokɔ hospital a, yɛahwɛ wo free. Deɛ ɛdi kan no no. Deɛ ɛtɔ so mmienu, Yɛwura John Mahama se yareɛ mmienu bi di Ghanafoɔ nya paa. Baako ne cancer, baako ne kidney. Abusua, sɛ obi wɔ w'abusua mu anaa wowɔ adamfoɔ bi a ɔwɔ saa yareɛ no bi a, menim sɛ wobɛte deɛ meka yi ase because saa yareɛ wei ɛho ayarehwɛ no ne boɛ den, ɛho nnuro no boɛ den. Sɛ obi nya bi a, tɔ de bi a gye sɛ watontɔn ne ho nneɛma nyinaa na watumi atɔ aduro. John Mahama se ɔdwen wo ho. Ghana sika, Ghana agyapadeɛ no yɛnkyɛ na obi anya so mfasoɔ nti no, ɔde Cancer and Kidney Disease Trust Fund reba. Wo a wowɔ saa yareɛ wei bi Aban no bɛma wo sika de ahwɛ wo na woatumi atɔ wo nnuro na woanyini akyɛ. Ɛnyɛ ɛno nko, yɛhia more hospitals, yɛhia more clinics, more chip compounds because ɛnnɛ yi aban yi baeɛ yi, bosea bebrebe a wɔabɔ 140 billion ebi nsii da. Sika bebrebe a wɔanya ebi nsii da 370 billion, one hospital koraa wɔntumi nsiiɛ despite promising one district, one hospital. Nti ɛnnɛ yɛfrɛ biribi Nobel syndrome. Wobɛkɔ hospital no na akora ketewa yare a doctor hwɛ no nso ɔda fam. Ɔpemfoɔ yare yɛrebɔ ne mogya nso ɔda table so. John Mahama se yɛhia mmɔ ayaresabea. Ɔno nso deɛ monim sɛ mpuntu nnwuma wura ɔsi adan Mahama wayɛ bi da. Panyinfoɔ se deɛ ɔnim tuo na ɛne de gyina atorɔ no ano. Nna deɛ wayɛ bi da no ne yɛfrɛ no Ayɛbiafo. Ɔse ɔɔba district a wonni district hospital bia ɔbɛma district hospital. Baabi a mohia clinic bia yɛde bɛma mo. Na district hospital nso yɛapagya mu ayɛ no regional hospital na ama yɛn ayarehwɛ no agyina brane. Abusuafoɔ yɛnka adesua ho asɛm kakra ɛsiane sɛ ɔman biara bɛkɔ so a ɛgyina adesua so. Yɛn starte mfiri akɛseɛ mu na yɛmmra nketewa mu. Ɛyɛ yɛn nuanom a wɔwɔ suapɔn, public universities, polytechnics ne deɛ ɛkeka ho no, ɛnkyɛ ne yɛbɛbue sukuu na wɔbɛkɔ sukuu. Abusua, ɛnnɛ yi Legon ne Tech ne Nursing Training, College of Education, school fees no ɛna fam. Ɛnɛ nso covid 19 aba ama Ghanafoɔ awofoɔ bebree nnwuma aba fam ama wɔn sikasɛm atɔ ape. Nti John Dramani Mahama se ɔde nhyehyɛeɛ bi reba a yɛfrɛ no Kyempɛ. Meka Kyempɛ a sign no sei na ɛyɛ no, Kyempɛ 50-50. Ɔse wo a wokɔ College of Education, wokɔ Nursing Training, wokɔ Polytechnic, wokɔ University, Sɛ yɛbue sukuu na wokɔ sukuu na Nyame adom Ghanafoɔ ayɛ gyɔmaa ama mmoa no ɔno na ɛyɛ manpanyin nko ara a, wo sukuu fees no ɔbɛtua 50 percent, ɛfa, na wo nso woatua fa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awofoɔ ho bɛheha wɔn na wo nso w'asu no adwo wo na woatumi akɔ sukuu. Ɛno na yɛfrɛ no kyimpɛ no ɛreba for all tertiary students. Deɛ ɛtɔ so biam yɛ free SHS ho asɛm. Yewura John Mahama sɛ, Double track na ɛnan mma yɛn mmofra adesua ayɛ traffic light no, ɛha awofoɔ. Awofoɔ ɔbɔ ka wɔ classes fees ho dodo. Ɛno nti ɔɔba yi, ɔɔba na waba abɛyi afiri hɔ. Deɛ yɛbɛyɛ ne sɛ, Ghanani biara a wo ba kɔ private secondary school, yɛbɛ make sure sɛ free SHS no, wo so wobɛnya wo kyɛfa. Nti yɛde private schools no bɛka ho. Yɛde wɔn ka ho no, ne yɛnya daberɛ de asɔvo double track. Yɛde wɔn ka ho no, na yɛsave atikyafoɔ ne adwumayɛfoɔ a ɛyɛ adwuma in these private schools no, yɛrebɔ wɔn adwuma ho ban. Because yɛamma wɔn nkora no bi a, sukuus no bɛgu ama saa afoɔ no nyinaa adwuma agu ama wɔanoa aduane ayɛ den abɔ wɔn. So yɛde private schools no bɛka firi SHS ho. Yɛwie a double track no, yɛyi afiri hɔ. Ɛno nso deɛ yɛayɛ bi da. Abusua, anɔpa ne awia school shift system, ɛyɛ dwɔmmaa ama aban ne Atta Mills aban na ɛyi firi hɔ. Sɛ mobɛkae a, two thousand and nine Atta Mills bedi akonnwa a John Mahama bɔ n'akyi dɔm as ne vice. Na yɛa increase secondary school from three years to four years. Ɔmampanyin Kufuor ne NPP aban ansi classroom biako koraa. Yɛbaeɛ no yɛama amɛyɛ double track. Yɛsi adan in one year a ɛtumi ma form four foɔ no nya baabi tena sua adeɛ. So sɛ yɛka sɛ yɛbɛyi double track afiri hɔ a, yɛbɛyi afiri hɔ. Free SHS no yɛbɛtoa so ahyɛ mu kin ayɛ no yie. na tumi agyina brane atena hɔ afebɔɔ. Obi ka sɛ yɛbɛtwa mu a, na ɔredaadaa wo. Na ɛnyɛ ɛno nko, yɛn nuanom a wɔpɛ sɛ wɔyɛ technical and vocational courses wɔ secondary school, wɔn nso bɛ enjoy free secondary school. Na wɔn a wɔkɔ polytechnic so no, free TVET, wokɔ polytechnic na wokɔyɛ technical or vocational course a, free TVET nti, wo nso woakɔ no free. Nti wei ne yɛn nhyehyɛeɛ a ɛfa adesua nsɛm ho. Student loan, John Mahama so ɔbɛtum. Sudan Lodge a ɔmaa m'ase guarantors no obeyi afi hɔ. Ɔtoo mu twenty sixteen de kɔɔ thousand six hundred aban wei bae ɔmfaa kapre nkaa ho. Tua so koraa a ontua no bra no bra no. Nti yɛbɛtum ne a make sure sɛ yɛbɛ yɛtua no bra no bra no. Ɛyɛ student loan. Na yɛyi guarantor a ɛwɔ sɛ wonya obi ma no di agyinamu ma wo ansa na woanya loan no yɛyi afi hɔ. Woyɛ Ghanani na wokɔ sukuu nko a woanya loan no bi. Na adeɛ ɛdɛ koraa wɔ mu ne sɛ yɛde student loan plus ba. a deɛ ɛkyerɛ ne sɛ wonya admission, wonya nkɔ suapɔn mu koraa no, wonya nkɔ sukuu koraa no, wobɛhia sika atua admission fee, wobɛhia sika atua wo school fees. Sɛ wo maame nni bi a, ɛnyɛ afei na akɔbɔ wɔ wɔ bosea biara. Wobɛ use wo admission letter no adi agyina mu agye student loan no bi atua school fees ne admission fee ansa koraa na woakɔ sukuu. Nti adesua ho asɛm ɛso no no. Na yɛde bɛwie no, yɛbɛka adwuma ho asɛm. Because te sɛ deɛ yɛ Papa John Mahama ne NDC aka no, yɛn mmaeɛ a Kotodwe gu fam, nsa da nsa yam, na ahobrɛaseɛ mu yɛresrɛ Ghanafoɔ sɛ wɔmma yɛn fie nan no. Deɛ ɛsi Yɛwura John Mahama ani so paa yɛ adwuma ho asɛm. Ɛyɛ adwuma, ɛyɛ adwuma, ɛyɛ adwuma. Na ɛyɛ saa nhyehyɛeɛ no na wɔato din sɛ adwuma pa. Adwuma pa because wɔba abɛ create nnwuma mmaako mmaako mmaako minimum one million ama Ghana mmaamua ne mmabaawa, Ghanafoɔ nyinaa anya bi ayɛ. Na ɛyɛ adwuma pa because ɛyɛ adwuma a Wobɛ abɛyɛ no afebɔɔ kɔpem sɛ ɔbɛkɔ w'ahomegyeɛm. Nyɛ adwuma a bɛabɛyɛ no three years na wakɔtena fie te sɛ NABCO. Ɛyɛ adwuma a ɛho akatua no ho te, ɛdi mu na wobɛtumi de abɔ bra. Nyɛ adwuma a yɛbɛtua wo ka seven hundred Ghana. Ɛno nti na yɛfrɛ no adwuma pa no one million jobs. Na saa nnwuma yi, yɛn nuanom a mopɛ sɛ mosua nsaanodwuma, mo deɛ ka ho bi. Ɔmampanyin Mahama de nhyehyɛeɛ a yɛfrɛ no National Apprenticeship Programme reba. Wo a wopɛ sɛ wosua nsaanodwuma bi, aban no de wobɛto adwuma mu. Wo tiri nsaban no na ɛbɛtua. Ɛyɛ tire yɛ, ɛyɛ ade pam, ɛyɛ sɛdeɛ yɛsi yɛ plastic T and J, yɛtɔ tiles, yɛyɛ aloco board, ɛyɛ deɛn? Yɛde wo bɛto adwuma mu atua wo tiri nsa. Wo sua adwuma no, bosome biara no yɛma wo kakra a wode bɛdidi, wode bɛbɔ wo bra na woatumi atene wo ho asua adeɛ no yie. Wo wie nso a, mfidie a wohia sɛ wode bɛbue w'adwuma no, ɔmanpanin Mahama aban de aka wo ho na woakɔbue w'adwuma na wo nso woafra amanfoɔ. Abusua ho mpɛ wei na apɛ deɛ bɛn? That is national apprenticeship program for wɔn a wɔpɛ nsa ano adwuma. Yɛn nuanom bi so pɛ aban adwuma. Na yɛn wura John Mahama aka sɛ ɔreba yi wɔamfa aban adwumayɛfoɔ koraa no ɔbɛ create twen two hundred thousand public sector jobs. Ɛno nti ebi a wo police na wopɛ. John Mahama sɛ ɔbɛfa polisifoɔ wɔamfa koraa no thirty five thousand and twenty. Sɛ ɛyɛ immigration anaa Ghana um, education service ɔmo a ɔmo pɛ teaching ebi te fie me ne mo kasa yi ninety eight thousand six hundred and fifty vacancies yɛbɛfɛle ghana health service nursefoɔ physician assistants ɛne ɔmo a ɔmo ka ho seventy six thousand seven hundred and ninety five analysis a yɛayɛ no ama yɛhu sɛ kwan a ɛda hɔ no no a yɛbɛfɛle saa gap no immigrationfoɔ three thousand five hundred and twenty two prison service seven thousand nine hundred and twenty five ɛne so many other agencies a wokeka ne nyina bɔ mu a, two hundred thousand jobs. Yɛanom baeɛ yi, wɔrefa police, immigration ne asogyafoɔ a, yɛnte, yɛmmɔ ho dawuro koraa wɔ nkurowa mu. Yɛnka no radio so. Wɔtena office na wɔafa wɔn partyfoɔ nko ara. President Mahama se ɔreba ama Ghanafoɔ nyinaa. Ɛno nti, yɛbɛma mu ada hɔ. Na Ghanani ba biara, ɛyɛ local government service na wopɛ, ɛyɛ Ghana education service na wopɛ, ɛyɛ police, ɛyɛ sogya, yɛama wo kwan ma woakɔ bi. Na deɛ ɛde wɔ mu ni, Ɔbabunu biara a wobɛbie adwuma under the next NDC Mahama government, ɔsɛ ɔrema wo two year tax holiday, deɛ ɛkyerɛ ne sɛ woyɛ ɔbabunu fifteen years to forty years na wotete wo mawura mu ara tumi bie adwuma a, Ɔmampanyin Mahama se mfeɛ mmienu no a ɛdi kan no, ɔrennye wo ɛtoɔ biara na woatumi de sika no awura adwuma no mu na ama adwuma no agye nhini, adwuma no ayɛ kɛse na wo nso woafa afoforɔ adwuma. Ebiem, ɔse ɔbɛtraini mmabunu nko ara one million. Ɛno na yɛfrɛ no One Million Coders Program. In wiase abɛɛfo tentan no a yɛfrɛ no IT no, yɛakyerɛ wo Web Development, yɛakyerɛ wo IT, na woanya adwuma ayɛ. Ɔde yɛ dɛ po so ba Youth Entrepreneurs Development Program. Na sɛ ɛyɛ sika na wopɛ, ɛyɛ mfidie na wopɛ, wo deɛ wowɔ nsa ano adwuma dada, mfidie na wopɛ a, yɛama wo mfidie no bi. Yɛama wo bosea no bi sɛ fa yɛ adwuma. Yɛrennye wo nsiho biara. Ankorankoro nnwuma, Yɛwura Mahama se, ɔreba yi, wɔbɛte mo ka so ama mo ho aheha mo na mode sika awura mo adwuma mu ama mo adwuma no ayɛ kɛse. Nti ankorankoro adwuma bi a wofa nipa from one to nineteen wo aban nhyehyɛeɛ a ɛkyerɛ sɛ afe biara wo mfasoɔ a woanya no tua ho corporate income tax twenty five percent no John Mahama sɛ ɔde akyɛ wo firii. Sɛ wofa nipa boro twenty percent kɔ a ɔse ɔbɛte so ama wo twenty five percent to fifteen percent VAT John Mahama se ɔreba na waba abɛte so. Ɛnyɛ ɛno nko ara, commercial car biara under the next NDC Mahama government wode bɛba Ghana, sɛ ɛyɛ 207, sɛ ɛyɛ trɔtrɔ, sɛ ɛyɛ U-turn bus, VIP, car bɛn, commercial car, wɔse no import duty. Sɛ Togo man ketekete yi koraa mpo atumi ayɛ free port a, yɛ so yɛde import duty on commercial cars bɛkyɛ adriverfoɔ na adriverfoɔ wɔn adwuma akɔ so. DVLA license renewal no, yɛbɛte so, pɛtro no yɛbɛte so na mo adwuma akɔ so ama Ghanafoɔ ho ahenhaw mo. Abusua, wei ne nhyehyɛeɛ pa a yɛreba abɛyɛ na yɛde akreati nnwuma, ankorankoro nnwuma, aban nnwuma, nsaano nnwuma, mmabunu nnwuma. Yɛreba aba abɛyɛ mfidi nnwuma bebree, factories bebree. Yɛbɛprosɛse yɛn cocoa. fifty percent yɛbɛ process cashew yɛbɛ process aburo yɛbɛ process ntos na etumi akreti dignifying sustainable permanent jobs for the people of this country ɛno ɛna yɛato edin adwuma pa na deɛ etwa toɔ yɛn nuanom abusuo kaefoɔ koko mpefoɔ a wɔn mpanyin akufoɔ adɔ se wama germanfoɔ vw foɔ wɔn a wɔyɛ tɛfrɛ kaa no aba ghana sɛ wɔn nyɛ tɛfrɛ kaa nti Ɔde taaboa to home use ne second hand cars so. Ɔmma bi mma Ghana biom. Agya NPP fo ɛnɛ wɔn firi sɛ obiara hyɛ ada so nti no. Ɛnɛ wɔn sɛ Ghana ni wobɛtɔ car firi amanɔne aba agye sɛ watɔ tear rubber brand new. Ɛno nti wɔn mpɛ sɛ second hand car bɛba biom. Na yɛ a yɛnni sika na abusua car bɛn na yɛbɛtɔ? Car sprayer foɔ, painters, spare parts dealers, magazine foɔ, wɔn adwuma ɛbɛgu because ɔmanpanyin Akufo Addo mpɛ sɛ home use car bɛba. Wahu sɛ yɛbɛto aba nti na ɔsɛ mmara no ɔde taaboa ato so, wɔtwentwɛn so. Sɛ adeɛ no ɛnyɛ a, yɛtwa ne ti, yɛtwam. Wobɛtwentwɛn so na yɛto aba ma wo 7 December a wode aba 9 December anaa? Nti John Mahama sɛ ɔno deɛ ɔmpɛ ne toto, ɔmpɛ ne nono. Sɛ yɛboa no na ɔba a, saa mmara no ɔbɛtwam. Na spare parts dealers, mechanics, sprayers, adriverfoɔ, mo nyinaa mo adwuma akɔ so. Abusua ha na yɛde ɛnɛ yɛn nkɔmmɔ no bɛsi. Yɛda obi biara ase sɛ mogyee mmerɛ de mo afidie too ha na motiee yɛn wɔ akyikyiri ne bɛnkyɛeɛ. Dwumadie yi, Memeneda biara anwummerɛ nnɔnson, nokorɛ mmerɛ yɛde bɛbrɛ wo. Na te sɛ deɛ na yɛayɛ no nnɛ no, nokorɛ nsɛm nko ara na yɛba bɛka. Ɛnyɛ atɛmdidie, ɛyɛ nokorɛ nko ara na yɛbɛka. Yɛn ara na yɛatɔ yɛn airtime, ɛnyɛ UTVfoɔ na ama yɛn mmerɛ. Na sɛ wo so wo pɛ sɛ wo firi sɛ wo wɔ nhyehyeɛ pa ma Ghana foɔ a, wo so bra ne yɛn nyinaa yɛn mɛka. Na Ghana foɔ ɔmo nim de kyɛn yɛn no. Ɔmo nkari mfa ngu nsɛnniɛ ani na ɔmo nhu deɛ ɔdwen ɔman Ghana ho. Nti abusuafoɔ yɛ bɛ srɛ sɛ nawɔtwe sɛ nnɛ Memenda nnɔnso wo de w'afidie no bɛto a, ɛno deɛ yɛ bɛ starte ntɛm na yɛnya mmerɛ akan wo messages. Yɛde mpanyinfoɔ akukudan bebree bɛba. Yɛpɛ sɛ yɛyɛ surprise nti yɛma wɔn din kyerɛw. But yɛde akukudan bebree bɛba next week na yɛadi nkɔmmɔ, yɛado so People's Manifesto no mu na woahu wo kyɛfa a ɛwɔ mu. Atikyafoɔ, nurse, doctor, health professionals, apolisifoɔ, asogyafoɔ, security personnel, fire servicefoɔ, next week yɛ mo da. Yɛbɛdi nkɔmmɔ na mo nyinaa moahu mo nhyehyɛeɛ a ɛwɔ mu. Nti abusuafoɔ yɛde resi no, hwɛ advert wei ma me one minute pɛ.

No way! Allo former for lawlessness, intolerance and harassment of the media and the political opponents abeg! You make I cry sef, what happen to the murders of Ahmed Suale? What about the members of the Delta force wey dey attack the court for Kumasi? Wey dem also brutalize innocent citizens for Ayawase West Wuogon? Even you dey wonder for more? For more for more corruption scandals like the PDS, Australian visa fraud scandal, Galamsey fraud scandal, then PPE, Tonkunmi contract for sale by the incompetent clearing agents? For more.